Sí, nos t'ei rumano, nos t'ei awe den nos programa Let's Talk. Nos t'ei un bia mas den nos programa Let's Talk, un programa ku nos ta papia habri di susesonan ku ta sosodé i cosnan cu ta pasa nos ta bisa rondo di na Curaçao y tambe afo tambe so nos topico ta gewoon amplio pero m'a bisa mi no ke bay reacciona riba e suceso cu a pasa ultimo dianan cu e video bay viral danki Dios ami no a yeb so lo mi no a pase tampoco pero. Mi ke dis papia di Rofo dje kos aki un ratu, pasá di kon pasobra mane mi ta bisa no, mi tabata mi talk shownan no, mi ta mane mi ta bisa mi ta papia mi ta papia kosnan mane mi sali mane mi ta papia kosnan delantá prome ku nan sosodé pero si hende ta bai wak ta otro mayoria di mi talk shownan mayoria di nan a wòrdu di hèk. Pero hopi di nan bo ta aña riba YouTube, ta bisa YouTube tin nan ke tu bai, pero e Facebook cu a wordo di hack prome bo no ta bay haña e talkshownan ey facil, pero riba Facebook y tambe Instagram mi tabata tin cierto dje talkshownan. Mi a bisa mes mi ta bolebe sigui upload mas talkshow riba Instagram. Dicon mi a bin cu e topico awe? E topico ta bisa of e tema djawe ta bisa. Unda bulimentu lo bai yega? Na ingles, Where Will Bullying Go? Di kon a bira bin ku e topiko aki? Nos ta na bisa nos talk show, nos nos nos. Mi no cos trae aki, si, ya. Nos talk show di Let's Talk. Manera di bisa mi no sa papia mayoria bia di hopi dje cosnan cu ta sucede pasobra mi ta bisa cuanto mas lo tin cu bay papia derover di dje. Uno ami ta contra, uno esun cu a grabe, dos esun cu a agredi e hoben. Mi no ta papia mas dorover di hopi di e kos ei. Pero, bo sa kiko si mi ta henter yammer? E juffrouw ku ta a bisa ke ta duna su dies por shento, ami no sa su nòmber, pero ami ta gene pasobra ta poko tin aki na Kòrsou ku por duna dies di nan por shento di nan ganashi. pa nan ta bai dun'é den otro cosi. Pero ami ta bisa públicamente si nan ke nan por share cun'é cu Positive Media Richard Sony Ignacio ta gun loke ke juffrouw ta haci. Pasobra no ta, pasobra mi mira tin hopi critica cu kico cu torna cu bolbe esei nan esei si nos ta hopi bon den dje critica ora un hende ta haci algo bon Ta meskos ku den Positive Media ora nos ta hasi algu bon nos ta kritiká tambe òf ora nos ta kritiká manera den promé nos tabata ta tin e e nos ta pasa notisia Komo bo pasa notisia anto bo ta para pa positif òf pa positivo Haló positif ta nifiká hopi kos un ta presis ku mi mester bai pasa kos positivo. Positive ke men informa, eduka. Si bo por poi wak kiko positive media ta kai, positive ta nifiká bo ta kompronde. Si bo santi, nan bisa si bo tin tempu pa bai lesa dikshonaryo, anto ri. Si nos tin tempu pa wak redu, anto nos tin sa tin tempu pa wak kiko sierto palabranan ta nifiká. Na e programa di lèt stòk. Ta un programa ku ta papia di rover di tukos, nan e kosnan ku mi ta mira, mi ta bin ku nan públikamente. Pero ku si hende ta wak, no ta interesá nan pasobra bulshet mi lo mi ta papia òf e tema lo mi ta kai bai biñi ku tukos. Tanten ku no bati na bo porta.

Su videonan chikitu, anto mi ta wende mi no ta tende, mi ta skucha i analisá kiko e Flor mi ta papia. Ma ara mi pòin e personal, mi tin hopi gana di mira e personal. Pa nos ta bisa tipo hendenan asini mi mester pa papia, papia sin miedu kiko ku nan ke nan pensa. Anto. Manera di bisa, Nos ta bon pa kritika paso ora un hende ta hasi bo. It's not your salario. E no ta bo salario. E no ta bo business. Esta e jefrouw su business. Esta e jefrouw su salario. Comprende? Comenzar, e no ta kai bou di bosnan cu si e ta gana dies por ciento of si e ta kico. Esei no ta ñuez su business. Esei e ta haci'e di curason. Pasobra mañan cu Dios kee, manera nan ta bisa, ora bo ta duna, Bo ta haña bèk dòbel. Anto ami ta bisa bo wòrdu ki e jefrou. So, ami no sa su nòmber, pero hopi hende lo sa ta di ke mi ta papia. Dios lo dòbel den bo nogoshi. Dios lo dòbel tambe ora ku bo ta duna. Pasobra bo ta, nan ta mira ku bo ta duna di kurason. Ami bisa bo, ora mi mira e jefrou tin bia su emoshon yora, ke kuminsá yora, no. ta cos serio. Un ta cu y kens. Un ta cu y kens e ta papia. Hopi hende ta critique, hopi hende ta joine, paso tin bia e ta bisa cona mane nan ta. Wak, un ta tur ora bo mester ta de acuerdo cu ne, pero tin bia bo mester ta scucha bon sigui ke ta papia, pasobra bo no por ta. Tende. Pasobra tende bo ta komprondé kiko ta papia. Skucha i analisá kiko ta papia. E ora bo ta bisa, E e bèrdat ku e aflorá aki tin rason. M'a mira tambe den den sierto komentario nan hende ta komentá riba kaya, Kiko bo ta baha bebu? Bo mes tin tantu yu. It's not your business. Ta su yunan, ta diba. Anto ora abo ta ta ta ta ta. Mane nèt e ti bendenan ku ta kritiká papia kuenti. Kuenti yu ku kiko tono? Bo sa ken? Mi ta gosa kon e for e ta eduká su yunan. I like it. Paso e sa ku e tin un palu ku e ta bezi ta plantando ku mañan ku Dios ke ora ku e palu a bira grandi e ta mira e fruta. E ta mira e fruta. Anto e ta disfrutá dje fruta tambe. Pero no e porkerianan ku ta bian awor aki. ku bo bon por bisa e mucha nada paso tata ku mama ta bin bin batí bo. Ta p'esei nos tin e porkerianan aki. Anto luego mai esei, luego mai esei. Awor ku a bin e kos di derechi di mucha, e muchanan ta yaha mas forsa paso awor bo bon mishi ku nan tampoko. Kiko e derechi, mi tin gana di sa e kon ku a pasa ei. e fundashon ku ta sali pa derechi di mucha. E mener kuminsá tende papia na radio ora ku su ora nan habusá di mucha. Mi no a tende bin radio bin papia. E kosnan ku nos tin ku papia, kon na e abuso, e bulling ku ta bes ta pasando. E pober no tin mama, e pober tin un tata ku ta ku ku ku Dios protegé, Dios gui'é pa sikiera e por bira bon pa e por sigui wak su tata. Imaginá bo ku e tata a fayesé, e mucha ta keda sin mama, sin tata. Ta mañan ku Dios ke nos ta kla bon pa papia, bisa, Ai si, wak e un huérfano. te cosa nos tin cu stop. Nos ta bon pa, bo sa kico nos ta bon den dje bullying? Nos ta bullying den tur manera. Mañan, manera nan ta bullying tur ora riba hende riba Facebook. Mañan cu Dios ker ke bati na bo porta no wak bo, bo keda ketu, tu mele tambe. So ora bo ta join de party, ora bo ta join de party, ora cu yega na bo beurt, Wou bo bot soporté tambe. No bira egoista, no bira ya rabia bira un sportivo ke konai. Paso dia bo tabata bullen Jesús riba video ku bo a hari i bo ta koment, anto wou so ora nan yega, ora ke bati na bo porta wou a bo nan ta bisa manera, manera pek fis nan ta bisa file, manera ta bisa file keda rustig. Ami ta bisa wou file anto keda sportivo. Pasobra e kosnan aki tin ku kaba. So, inkreibel, nos ta para mira. Ami ta bisa Ofrè si ami lo pasa riba kaya, mira e kos ei lo mapa di shobi. Lo mapa di shobi. Anto bo sa kiko ta kos e hobennan ta asina kobarde, someter bo kobarde. ku bo ta tapa bo kara pa hende no sa ta ken kon bo ta maltratá un otro hobe. Asina kobarte bo ta pa mi. Anto esun mas ku esun mañan ku Dios, ku esun ku tabata graba, pa mi bo ta un abusador. Entonces bo ta join the party. Wak kon mi bròder ta bati e otro bòt e hende. Maña, dai bisa bo un kos, lo ku bo hasi awor aki no, hay Dios, mi ta bisa e kos aki pasobra hopi hende no ta kompran dje lei di bida, lei di karma. Lei di karma ta kiba nos ta pag'é. Entre shel i tera, ke tur bai ta kina nos ta pag'é. Loke ku bo hasi ke hoben eino, mañan ku Dios ke dia ku abo tin bo yu, nan hasié ku bo, bo aba bo tin e mente pa bo keda kòrda ku e'e nan hasié nan hasié ku mi pasobra nan hasié ku mi yu, nan hasié ku yu di otro. Purba riba bo hasi mas bon ku ta posibel, pasobra awor aki bo mira kon hendenan ta muri. Awe bo tei, bo no sa mañan ku Dios ke awe mi a papia kon aki, mañan ku Dios ke mi no tei mes pa papia mas. Anto e bullying, e bullying kon nos ta join the party, nos ta gusta. Ama pasa den bullying i mi ta pasa den dje ke tur bai. pero I gave a damn shit mas mi a bira asina sin bergwensa ku loke ku hende papia ku loke ku hende bisa of ora mi bin live mi bin papia mi papia di mi suseso di mi di mi um um um di mi status di hiv a mi bira kowon kowon mi a bira kowon sin bergwensa paso awoki Esei nos ta bon den dje tambe, no? Loke ku nos, loke ku e informashon ku, loke ku nos ta tre, ku mi ta trese, no ta importante ta behua ku mi ta gay òf ku, ku, ku mi tambe ta den mesun kategoria, ai, ai, it's not your business. E no ta bo business i e no ta bo, e no lo bida bo business tampoko. Pasobra e informashon ku mi ta trese ta importante. Pero nos ta bon pa wak kiko tin patras di e informashon. Ban wak ke kende su bida ta komi bebe. Ami ta splika bo santu ei, ami no tin tempu pa sinta wak niun hende su bida, pasobra ku di mi men ta mihó. Ku di mi mes no ta mihó. Ta tur dia mi ta purba di hasi e mas mihó ku ta posibel. Ta p'esei mi a binca e topico aki. Paso, ora cu mi a haci mi programa, cu mi a haña invitacion di, di, nan ta yam'e Araya, mi a haña invitacion, hende ta bisa, no, mi ta kere cu ta e coge pasobra. A cuminsá informacion cu mi a bai bini ta importante. Esei ta nos problema, esei ta nos bullying, esei ta nos bullying. Nos ta gusta bai wak mas cos ku tin patras e kos. Alma bisa kaba, Kiko ku hende a pensa di mi? I give a damn shit! So, ma, ma, manera di bisa, ma kansa mes di kada bes hende ta papia ora bo ta duna informashon, hende ta bai wak kiko tin tras di e informashon. Ken bo ta, ku bo ta gay, ku bo ta mariku, ku bo ta kiko, ku bo ta done. Kon ei nos ta bon den dje pa bule hende? Ban wak kiko su bida ta. Meskos ku bo sa si ke jefrouw, ora ke ta bai duna su deus por ciento, bo sa bin konta tur su bieu. Pero nan ta kai bai bo. Manera nan ta bisa it's not your business. Ta p'esei hopi di nos no ta bai dilanti. Pasobra nos ta kla pa wak di otro sueño den su bida, anto di nos mes, nos kas mester ta un porkeria total. Ami ta bisa bo atrobe, jefrouw. Mi no sa bo nòmber. Si bo ke tuma kontakto ku mi, mi number ta sinku dies kuater sei shete dies shete, ta presis bo mester yama mi, bo por èp mi tambe, bisa ku ta mi. Ami, Positive Media Curacao, e programa Let's Talk ta gun bo loke ku bo ta hasi. Anto ami ta bisa bo flat. Loke ku bo ta hasi, Dios ta bendishoná bo bèk tripel, dòbel, whatever, tur. Tur kos ku bo hasi, Dios lo bendishoná bo. Anto mañan ku Dios kee, ora ki esunnan ku tabata papia riba bo tambe bisa bo ku bon ta mihó, Ora nan mira bo bai dilanti to nan nan atras so mi ke bisa e palabra otko nan ta bai mas atras nan ta mira kon nan si ta bai paso wach mas bo papia riba e hende no hende ta bria ta bria pasobra bo ta pushe anto abo ta bai patras ke tu bai sigui nos keda bule hende bolbe bisa trob e kosi bulene ki ta saliendo for di man. Anto nan tanto esaki ta cos tambe e ta nan ta haci politica cune so bo a tende minister papia a tende minister papia atrobe mi ta bolbe bisa ami no ta tende mi ta scucha mi a tende e papia anto mi a bay scucha te kiko ta papia dichi ami tampoco no lo nan haci politica cune si acaso aki ta un caso serio ta un cos serio e bulling ta saliendo for di control anto mañan cu Dios kier of Dios laga cu no. ku nos no tin ku lamentá ku mucha ta drenta den skol manera ta sosodé ai afó. Resa pidi Dios pa e kos no tin ku sosodé. Pasobra e ta kanando, si e por sosodé asina aki live, anto lo e ta kanando tiki tiki pa drenta. Nan nos cu e cos di bullying aki hopi na serio tene. Hopi na serio tene. No haci wega cu ne. No haci wega cu ne. Pasobra e ta bay sali for di man. E ta bay sali for di man. No ta gaya bo snan. Mi ta yama. Hopi yamer cu un suceso asina e mucha ta den su, den su, den su necesidad. E ta pidi, no basa kita ku nan ta, mi ta komprende, tin bia bo ta e pidi yudansa robes. Ami no, mi ta yuda hopi hende. Tin bia mi mes, nan ta bisa bo, nan ta bisa e palabra, pa mi mes mi tin, tin bia mi ta yuda hopi hende. Tin bia mi ta saka fe, mi sa ku si ta dies, tin bia si ta dies so mi tin, mi ta bira mi ta dun'é. Te bis'é, di e bo ke, òf di e bo por, bo ta laga mi sa. Ku bo ta tende ami? I mi, mi no ta keda ni riba dje tampoko. Si bo tiene, ta bisa mi, Ò, mi pasá, mi no a logra. Hasi bo kos rustu. Ai, ai, mi, hasi bo kos rustu. Dios ta bendishoná mi despues. Paso mi sa cu oi mi dune e dies celdo ey, mi ta keda sin come si. Mi ta keda sin pan den cas si. Mi ta keda sin cuminda den cas si. Paso Dios ta zorgo pa mi come. Paso m'a yuda uno, anto Dios ta yuda mi bek. Paso m'a duna dies, m'a haya binti i cinco djaya banda. So Dios a haci'e dobel, dunami djiesinco ariba dje. Anto nos tin ku siña stòp di mira un hende ta hasiendo algu bon, nos tin ku hende wak. Ta p'esei positivmente no tiende ta wak. Ta p'esei positivamente no tiende ta wak despues. I mi ta hopi kontentu nan por duna nan komènt despues. Pero, si tabata un page di redu i bullying, ooh. Nan lo a bini bin awa ke lo e ta mil mes ta wes tawa mil un punto ka mes pero ami ta bole bisa bo yefrouw sigui ku e bon trabou dios ta bendiciona bo tur dia no awe so tur dia pa loke ku bo ta hasi. Anto manera mi ta bolbe bisa atrobe, Positive Media ta gun bo pa loke ku bo ta bisa. No? Mi ta spera un dia nos lo topa, destino lo laga nos topa, pa nos por kòmbersá riba e sierto dje kosnan akí ku ta bisa sosodé. Pasobra ami ta haña hopi yammer. ku na Kòrsou ke tur bai tin hende ku tin un mente bobo, mente atrasá. Bo sa dikon tur e kona aki ta sosodé ku tin tin tantu anema a bisa mi amiga ku semper sa bini den mi programa. Mucha ta kria mucha. So awor aki ta mucha ta kria mucha. No tin disiplina mas tòg. Ta mucha ta kria mucha. Ta mucha ta kria mucha. No tin disiplina mas. ta bin cu un cos derecho di mucha awe mucha ta yama poder pa esey manera ego cu mas forsa cu bo ta bay tuni no cu mi ta mi ta bisa cu no mester bin derecho di mucha mester bin derecho di mucha pero mester splica e cosnan precies con con e derecho di mucha con tin ke den otro si pasobra e cos cu a pasa cu e joven ey tambe tin derecho di mucha. Ta presis ta hende grandi pasobra sa a traha e video manera ta hende grandi ta presis ta hende grandi tin ku mishi ku mucha ato ta presis ta hende grandi tin ku bullying mucha na hoben awo aki ta hobennan ta kueshon i mas kaso ainda ku tin ku bin di ato esaki nan ta dis komenso di e show a mi a bisa mi no ta bin papia hopi pasobra mi a bisa e kos ei mi ta haña hopi baho cu Anto bo sa kit aco tambe anto mayor e mayor dje hoben ey ta gun paso si ta mi su yu ay Dios lo a escapa asi uno mi ta bende mi ta mande polis haci un keho cu tur cos anto yuda e muchaey tambe yuda e otro hoben anto mi ta mustrae con mi ta kita tur cos for di dje kila ey cuminsa na cero lague sinti bo sa na merca no na merca no Tin sierto tatanan no ta gun, nan no ta gun am am am bullying. Tin un video mayoria mayoria hopi video mami e ki mira. Tatanan ku no ta gun bullying. Nan ta manera tin unu ku m'a mira kon e e yu tabata bullying na skol, un hoben e yu e tata but e yu kana pa e siña pa e no tin mas di bullying ta tin un video mas tambe ku un mucha tabata bullying un otro mucha pasobra e mucha tabata tin problema ku kanser y no tin kabei kabei pero e mucha tabata bullying u sa ke e tata a hasi tata bai por barber shop pela e mucha su kabei pele e sinti e mesun kos ke mucha ku tin kos ei. Anto aki na Kòrsou nos tin ku kuminsá hasi e kos ei. Anto e p'e muchanan kue forsa, p'e muchanan siña kiko ta beishi tu, kiko ta bullying. Pasobra tan ten ku nos ta laga nan pasa, nos ta laga nan, nos ta join the party, e mucha, e hoben ke menta, ah e ta bon, laga mi bai sigui hasié, pasobra e ta un kos bon. Mi ta wòlda bisa bo, Jufrou, mi no sa bo nòmber. Mi no ker bisa nòmber robes, se bo sempri ta yama bo jefrou, tal bai ku loke bo ta bisa kuné. Duna dies por shento, pasobra mañan ku Dios ke, Dios lo dòbelòp, a siña binti, trinta pa bo bèk. Pasobra ta yuda saka un man yuda un ku no tin. Bo, rumannan, ku bo sa richio San Ignacio, asina ku nan no sega nos, mas bisa mi no ta keda hopi ku e programa aki. No ta keda hopi. So no ta bala pena papia dje kosi. Pero mi ta papia sí ku mi ta gun loke ku e Jufrouw ta hasi. Bo, pas un felis anochi. E vidio aki lo ta riba YouTube, riba Instagram. Anto, take care rumannan. nos cuminsa habri nos mind, nos mente y y no bay no bay no bay um join de parti riba algo robes cu ta sosode la nos ban join mas tanto riba cos positivo cu ta sosode tin yen cos positivo ta sosode nos no ta mira nan bon Bas en Friz anochi te Kerko bo sabi cu son Ignacio den e programa Let's talk danki na Positive Media Curacao. nos tin oportunidat pa pasa nos programa. Nos ta mira otro bek mañan cu djoskee den un programa nobo tambe cu ta cuminsa djabiene. Na manda e programa su nomber. Nos a tin asina tanto programa riba Positive Media cu mi no ta acorda su nomber awor aki. pero maña cu Dios kier. Wak e programa nos ta tene di otro pas un flecha nos di take care nos a mira otro bek maña cu Dios kier laga nos pan pensa mas positivo pa nos tin un corazon mas nechi y bunita sin cos malo ta sucede riba dje bo take care tin maña cu Dios kier pas un feliz anochi.